Bena kpɔ bene kɔdzikɔ ɖe be yi gava tu o, yi da zɔ be mado ka kple mi mama o, ale be míadze egbetɔwo gɔme. Medo ŋgɔgblɔ va yi be míegege ge ɖe míaƒe srɔ̃ɖeƒe o. Le srɔ̃ɖeƒe, nu yiwo ŋuti míebɔ nu ƒo ge tsoe egbea, menye egbe srɔ̃ɖeɖe ƒe nya gblɔm míele o, ke boŋ dekɔnu srɔ̃ɖeɖe ƒe nya gblɔm mele. Mama eve wole gbɔnye egbea yi ke nye míemama ɖagbe yi ke nye pekiawo ƒe ŋku nenye be míeva television me eye nema ke nye míege ɖe mafinyigba dzia, aʋakpɔɖomitɔwo ƒe ɖetugbui yi ke woyɔna be mama eɖulawo se. Medo ɣli zɔ ne mi. Míaƒe vi mele anyigba loo.
Medo ɣli zɔ na mi. Mízɔ lɔ ŋgɔ tɔgbi. Kakakra hã. Aha. Eye da zɔ be míadze egbetɔwo gɔme. Ale be enuyi ke le ŋti nye be míaƒe srɔɖe ƒe nyawo le fu ɖem. Mía mamawo, mía tɔgbiwo, womeɖie srɔ kple ga gbogbo o. Woɖie srɔ le ɖoɖo nu, le dekɔnu nu, vɔ wote nɔa tsuƒe va se ɖe eyi ke ku kla wo domi. Egbe yi ke miebe ŋkuʋuʋu va, enusɔsrɔ va gbogboa, ame ɖewo te yi ɖe srɔɖeƒe, ne wodidia ye nye ƒe Amewo te yi ema be ɣleti nyi kple toto ko wokpã. Egbea me di míage ɖe srɔ̃ɖeƒeɛ míakpɔ enuyiwo tututu nye míaƒe vodadae wowɔ mele. Míaƒe vodadae wonyaa? Egbe ŋkuʋu ƒe nusɔsrɔ̃e ye wɔe be esrɔ̃ɖeƒe wole yiyim nenema. Gake hafi míadze egɔme egbea, eh, Big Mama wa neva mía gbɔ fiẽ didi, eh, ehumm, ta megɔme dze ge tso gbɔwòe. Nye bibiɛ gbãtɔe nye be, me miga he la le srɔe ɖeɖe ŋti vi mia srɔ nu via nafi mia va srɔe ɖe fi gbɔ le eʋawo ƒe dekɔnu ma mi se be mia tɔgbuwo wo ƒla me nya teƒe wonye be wo ƒla ma
yo masa mɔ nu kpɔkpɔ yi akɔ do gbe na enu kpɔ lɔ kata yi ne le mie kpɔ mu le gaƒoƒo ye me akpe ne mi le mia wo yi yi yo kata ya ga kɔ nɔ mie gbɔ yo kata mia ga srɔ nu akpe miawoe le dɔ dzi. Tɔgbe e, nyateƒe troɖo wònye be mía tɔgbuiwo woƒlea ame ye ne wobia ame ƒeƒlea enya nogo wònye womli kɔ. Enya menye wònye.
Enya menya wònye. Ɖeko womli goɖo kokɔ da ɖe. Enyawo le eme. Fi be womli da ɖe vɔ emɔ le eme. Emɔ le eme.
Ke míakpɔ la. Emɔ le eme. Be sabala le goɖo gake emɔ le eme. Le kpɔɖeŋu mea. eh, míetɔgbuiwo lé ame tso aʋa. Womete ɖe ŋkɔ ne nenem mema be ame ye ɖe wòlé tso aʋa o. Ɖeko wogblɔ ƒete be ame ƒeƒla yo. Ɖe tsɔta.
Ɖe tsɔta. Eɖewo lia, wofɔ ame. Abi ame lɔ si aʋa. Vevietɔ nye adelãwo. Adelã ɖe yi gbe dzi koa, ata va yi fɔ amee. wokɔe va aƒe mee. Ye hã ɖeko woɖe ŋkɔ nɛ be ameƒeƒle. Eeee le ʋeyiʋi ma wo mea, mi se tɔkɔ atɔ̃lia, mi se dekpui egɔme. Gaɖewo me lia, wote kɔ ɖevia lɔ be woakɔ yi tɔkɔ atɔ̃lia alo dekpui egɔme. Wònye be ezã yo ye nua gblɔ ge. Tɔkɔatɔ̃lia ahan, mafio hã se dekpuie gɔme. Pepe pene ma wòle ema.
Ta wote va yi de ka le egbe me be o, ne gamie de koa, woava tui akplɔe akɔ yi le tɔkɔatɔ̃liae. Adelãwo te vae fɔ wo nene ŋu me ma wo ko atu ka na ko akplɔ akɔ dzo yi le woƒe aƒewo me. Ta ne wogblɔ be ame ƒeƒlea, enya goɖo wonye dze anyi gake Emɔ le evu eme. eta le nu emɔ le eme. Ke míakpɔ ame yiwo ke woawo ŋutɔ woɖe ga vae Vae. ƒlea amee. Susu ka tae wowo nɔ numa wɔm la? vae ɖe ga vae ƒlea ame. Le blemae, ne enye gatɔe, egatɔe ƒlea ame, ame yi ke kpɔ ho Gake susu vovovowo tae wova yi ƒlea me. Mefia be mekpɔ ga ta maƒlea mɔ. Susu aɖe le gatɔ ma si. Ame ɖe lia, le woƒe hlɔ̃ mea, womekɔkɔ o, ɖeko wole kpuikpuikpuikpuikpui. Ebe ne mìge ɖe blɔwo ƒe dzɔdzɔmenyawo mea, nya ma ɖiɛ le gama. Wole kpuikpuikpui ta wolie míetɔ dzogbui wo. ava kɔ tsaka kɔ na woƒe viwo woɖe wo dzi kɔ tsaka woƒe eɖokuiwo. Ame ɖe lia wonyrɔ yibɔɔ taflatse woɖi ke se wogblɔ nya me wɔ nusiɛ. Ta wodi be yewoa biɛ. Ta wodi be yewoa biɛ. Ta ne wokpɔ ame ɖe yi ke biɛa wote va yi ƒle akɔ va tsaka. Ye ɖewo li hã ekluvi. Edɔ sese wɔwɔ. Edɔ sese wɔwɔ. Eɖewo lia aʋawɔwɔ. Tawo va yi ƒla ame yɔwo dzɔ atsu wo kpɔ be taflatsɛ ne bi aʋa dzɔ le fifi la efia ame yɔwo la ta a aʋli mie ta wo ƒla nenem ƒe ame mawo hã ta susu vovovo ye le wo ta wo tsɔ ko wo va yi ƒla ame me ɖe fie be me kpɔ ga ta ma ƒla mo ao susu aɖe da megbe ne egakpɔkpɔ ma alo ame ƒeƒle ma susu aɖe da megbe ne nene. Míatsɔe ko be ame aɖe va yi fɔ ame, eva ƒle ame, efɔe o, eƒlee o, amea va zu eo ame ŋiŋla. Azɔ ame mawo tɔ gbeɖe ye. Evi yi ke nye vi nyɔnuvi míatsɔe ko be zi geɖea wolɔ̃ ƒlea ŋutsu wu nyɔnuwo. Nenye be ame mawo tɔ gbe va ye wova le va tsaka hlɔ̃ ma ne mi li ɖe, le dekɔnu me ɖe ate ŋu aɖe vi oa? Woɖie. wote ɖi wo nɔewo. Wote ɖi wo nɔewo.
Ke míakpɔ la, ame ƒeƒle mɔ ɖi. Either be wofa mi o, womefae o, eŋegbenyago, enyanungoe ye li nye be ɖe woƒle ame. Ame mawo ƒe nu wuwu ɖe name mɔ aleke woƒe nu wuwu nɔna le hlɔ̃ mawo me. Le hlɔ̃ mawo me. Gbãgbɔ ne wokɔ vɛ ɖe, wodoa hlɔ̃ kpli wo. Wona mɔ be wodoa hlɔ̃ kpli woa? Wodoa hlɔ̃ kpli wo paa. Le le hlɔ̃ dodo me ɖe, ale yi ke hlɔ̃viwo ƒe nunanawo li, woaka nyigba na wo, woawɔ eke, wo hã ne wova wowɔna nu mawo na Woka wo. nyigba na wo pɛpɛpɛ. Le blematɔ ƒe ɣeyiɣi, womedie vovototo edome o. Tɔgbe Wobe ke nana wò, ge be ame ɖeke ame mewɔnɛ. ɖeke nenye o. Ke wòe vae ƒle amee fiɛ na viwò yo. Ye ta enyee nye menye viwò kura hã la, menana ge be míanya loo mínya gake míayi dzu Enya gbe ma gblɔ ga me le wa yi sese ƒo. Ye ta le tsɔ ge be viwo ta nyi gba ye la a nyi gba ye la so e kie ka ge le ne viwo le ka ge ne ye hã. Ta wo ke ne wɔ hã wo ke ne wɔ hã ye ma gblɔ be le eŋɛ nyi gba ƒe akpa ɖe wa nenem ƒe nu yo hã wɛ be ƒome srɔ ɖe ɖe va nɔ anyi. Ehɛ ye la be ewe ma va yi ƒle amie vɛ. E susu ye ta va yi ƒle la nye be wo dzɔ atsu. Nɔva dzinuku ma trɔ le yeɔ ƒome me. Ye ta gbɔ viwo nyɔnuvi alo nɔviwo vi alo hlɔme nyɔnuvi aɖe kɔ ge nɛ wòaɖe, aka nyigba kple ŋti nɛ. Woawo hã woanɔ wobe ɖokui si ke woanɔ dzidzi. Ta dzidzi mɔ lea, ɖevi mɔ hã migale kɔ ne ƒomeviwo nɔ wogale ɖeɖe. Eme kɔ. Fifia mìakpɔ la, Ɔz be dekɔnuɔ me yí mìle. Medi be amesiame ɖe srɔ̃nu tso nuye me. Meganye be tsɔ ava nɔ gbɔgblɔ na ame le be ame ƒeƒle viwo nye kple tɔtɔ mawo. Ame mawo tɔgbe nɔ va va ge le ƒomie me wo lia, woƒe nuwuwu aleke wokɔ wɔ nu. Woƒe nuwuwu hã ewɔ nu nyuie abi ale ƒometɔ hã ƒe nuwuwu wɔ nu nene. Ye ne nye be taflatse, hum. Ame ma va ku. Ame ma va kua. Eya menya nyuie be teƒe ye nusrɔ̃ƒe wònye, gake medi be míagblɔe. Medi be ame tsitsiwo dzodzom ta medi be ɖeviwo nasrɔ̃ nu. Wogblɔe be wote zãna nane ƒe mɔmɔ ƒe ŋutinane nanewo nenye be miamie va kpɔa, ye wokɔ doa ehozi. Ye wokɔ doa zikpuiwo be woyɔ be hozi. Zikpuiwo miyɔ be ehozi yi ke nye egazi. Wokɔ doa. Nenem ƒe eho zi mae. Eka ma tɔgbuiwo ƒe amli me woƒe ehumenya ye nye akpa ma ta akpa ma mi ma ge le eme boe. Medi be nasi le teƒe ma.
Ema ye nye big mama hã. Esi dzo le mi gbɔ ʋua trɔ va ŋu mama ɖulawo sɔ tso enu ka edu ma efo nya ɖe yi ke wɔ be tsi kata ko fia trɔ megbe ebe du ame eve Ye ko le tɔŋunyigba dzi woƒe ŋkɔ nya se nɛ Akurome kple Aʋakperome. Susu ye ta wògblɔ ye ɖeka ko anya. ok mama ewoe va wò nyɔm be de akpɔ menya gblɔ na wò be neva ɖe eme ne mí nenema. Mage ɖe eh, peki nyɔnua gbɔ. Mama le mía tɔgbuiwo ƒe ŋɔlia woɖie srɔ̃ eve, etɔ̃, ene. nugɔmesese nɔ anyi. Vɔ egbea, eh, míwo gbenyɔnuiwo va, mìdidi be yewoƒe srɔ̃ neɖe srɔ̃ eve, etɔ̃, enɔ. Susu ka tae mìxe mɔ na nu mawo ɖo? Yo, tɔgbui akpe enye hã matso mɔkpɔkpɔ la do gbe na. Ave dukɔ ƒe te vevie tɔ peki. Peki ave tu le tɔ ƒe te me do gbe na we. Yo eh, tɔgbe he mia yi ɖe woƒe babia la dzia le miaƒe agbenɔnɔ me la ne ne mie ge ɖe esrɔ̃ ɖe ƒe me yi. Enu yike he ɖe fu le he nye eh, no Ne míabe ne míeƒo nu tso asi tsi asi e asi si ɖoɖo ŋu la, e eŋuʋaʋã nye nu gãtɔ. Eŋuʋaʋã enye nu gãtɔ si ke ena na nyɔnu ɖe malɔ̃ be esrɔ̃ e yi srɔ̃ ne ɖe srɔ̃ kɔƒe alo nu ɖo atsu si ne ye o. Eŋuʋaʋã enye nu yi ke mí amegbetɔwoe Míawo mía ŋutɔe xɔe de mía ɖokuiwo me. Enye, wodzii kpli mí. Eŋuʋaʋã, ele afi sia afi. Eŋuʋaʋã le míaƒe dɔwɔƒewoe. Ele míaƒe, e, ele nɔ, enɔvi kple etɔviwo dome. Ele esrɔ̃ɖeƒe. Ele ƒome ɖe sia ɖe. Gake, e, Mawu ŋutɔ wɔe si gbe be ne míeʋã ŋu. Efi ke lɔlɔ̃ nya le ko, ŋuʋaʋã tsɛ le afi ma. Efi ke he kamete nya le ko, ŋuʋaʋã tsɛ le fi mimi. Ne ewɔ ame ke he de tsitɔ be ne tsi la, atsi agblẽ nu. Mía nyɔnu ɖe sia ɖe he nye nyɔnu. Nɔnɔme di be nakɔ ƒe gbema ŋuti. Ebe, menya be ŋuʋaʋã, ebe ŋuʋaʋã ya li. Edzɔ kple amegbetɔ. ye teƒe sia teƒe yi ke lɔlɔ̃ lia, mhm. eŋuʋeʋã le teƒe ma. Mhm. Vɔa be nenye nyɔnu ye be yeƒe ŋuʋaʋã ya wɔ nu ka? Ne nèdi ade tsi, ne nèdi tsi ɖe eme alo ne nèdi be ya eh, ne nèdi be ya ŋuʋaʋã ya no dzi yim tu ma tsi ane tu ma alo naɖo to alame sese lãme ɖe ŋuʋaʋã mɔ nu yi agblẽ nu le ŋuwò agblẽ nu le aƒome ame sia ame ke le arɔ ŋu. Ah, ok, ne nède tsi ŋuʋaʋã le mewòe alo ne nèfid Ne ne yevowo be ne ne fi ɖi la atsi agblẽ nu. Fi gbe sia gbe ne le to ɖo wò sese le lãme be yanɔ ŋu ʋaʋã dzi ɣe sia ɣi yanɔ ŋu. Dze be na ɖu dzi.
Dze be na ɖu ŋu ʋaʋã ya ele la ke dze be na ɖu dzi. Na ʋã ŋu gake yi ma ʋɛ kpɔ va tso me eke wa va zu nu be agblẽ le ŋu alo agblẽ le Emitɔ xo e emitɔ le ŋuwò tse ŋu. Ke ne míeyi dzi nyuia, susu ka tae mía tɔgbuiwo ɖie nyɔnu eve, etɔ̃, ene lo le dekɔnu me? Le Medina na dekɔnu nafia nu nu mía míeɖe. mía tɔgbuiwo ŋɔli e srɔ̃ ve ɖeɖe la, womeɖie ɖe e nugbegble, womeɖie ɖe mɔvɔ̃ dzi o elabena e edɔwɔwɔ wole kpe wole kpeɖeŋutɔ di. Mía tɔgbi mía pete mía be wo woda agble wo deɛ etɔ ta ne wo ɖe srɔ̃ ve la esrɔ̃ ve woa tɔn dzi vi ɖoɖo ɖe si nu yike si nu atɔn akpe ɖo ŋu e mía nɔ gble be mía tɔgbiwo hã la aʋa wo wɔna ta aʋa wɔ ta la wo deɛ ŋutsu ŋutsu ŋusẽ tɔwo le woƒe ƒome me be ne aʋa dzɔ la woa tɔn awɔ aʋa a defend woƒe ƒome a defend woƒe dukɔ. Le dɔwɔwɔ me tsɛ la agble dɔ me wo di be ne wo nu dzi vi Nyani sugbɔ nɔ nu kpe ɖe yewo ŋu le yewoƒe agbledede me. Mía nyɔnuwoe e gbɔdzɔgbɔdzɔtɔwo míenyo. Ŋkeke ɖe me na vae, nyɔnu ɖeka mi hɛn ne ɖee. Ŋusẽ manɔ ŋu wòawɔ dɔ alo asubɔ esrɔ̃. Ta ne ebe ne nyɔnu eve hɛn le ŋutsua si alo ne atsu si hɛn li la, egbea ke hɛn nyɔnu yike hɛn nyɔnu gbãtɔ mete ŋu awɔe o la, nyɔnu velia la ate ŋu akpe ɖe eŋu awɔ aƒemedɔ alo awɔ kpekpeaɖeŋu si ke hiã na esrɔ̃ be mava zu ɖeka ƒe dzigbã o kokoko o.
Umm tame mía tɔgbuiwo be ɖeko wotsɔa koɖie srɔ̃ dzro. Mía ɖeko wotsɔa koɖie srɔ̃ tɔ tsinɔ yɛ srɔ̃ ɖeƒe yi ŋutsu ma he yɛ srɔ̃ ɖeƒe yi ele nɔnɔ me ɖe me e e kpɔ be yele klalo a kpɔ nyɔnu ve dzi yele klalo a kpɔ nyɔnu tɔ a kpɔ nyɔnu e ene dzi a kpɔ gbɔ be aƒe li alo wole aƒe gã, wole aƒe, aƒea me keke si ke wo katã nanɔ woƒe xɔ nu. Woƒe viwo katã anɔ woƒe gbɔ. Ate ŋu make sure be ye provide na nyɔnuwo ƒe ɖeka malɔ̃ ne ɖeka agblẽ ɖeka da ɖe anyi o. Enu ɖe ke he wòwɔ ne e dɔwɔavia blẽ la, awɔe ne dɔwɔavia ku tsɛ. Enu ɖe ke wɔ ne dɔwɔavia ku viawo tsɛ la, ele be newɔe ne dɔwɔavia ku e eviawo, eviawo tsɛ be ma a. Mava nye ame kehe nye akufiatɔ, mava nye ame kehe game le si o, mava nye ame kehe mele yeƒe mele responsible alo mate kpɔ nyɔnu viwo aƒe ava ɖe nyɔnu eve alo etɔ̃ kɔ da ɖe aƒeme o. Megbe miabe tɔwo wɔe mi o. Woanɔ ɖoɖo me ɖe, woanɔ klalo be yewoate kpɔ nyɔnua dzi ale bene Efia be ne míase eme nyuie, ame yiwo mía tɔgbuiwo nɔ srɔ̃ eve, etɔ̃, ene ma ɖe ema menye ɖeko wodie nyɔnu kɔ va ehayi xɔnɛ akɔe de eme o. Oo, oo, oo, oo. Ele be ame sia ame nenɔ wo xɔ nu. Ne aƒe Amen, ɖeka amen. mee wole kura, ele be ame sia ame nenɔ eƒe xɔ me. Akpɔ egbɔ be lɔlɔ̃ le wo dome, woawɔ nu sia nu ɖeka, woaɖa nu ɖeka, woayi agble ɖeka, woawɔ dɔ ɖeka. Akpɔ be gɔmesese kple lɔlɔ̃ nanɔ wo dome. Ye nu ka tututu mía tɔgbuiwo wɔna gaƒoƒo ma me hafi esrɔ̃nyɔnu yiwo ke woɖi abe eve, etɔ̃, enea

Tɔgbi suku dede me bɔ etɔ tsi ɖe nyɔnuwo nye etɔ se la wɔ wonye ɖokuiwò bɔbɔ tɔ wɔ wonye e mía mía be ame bu la wɔ woɖo ato woƒe dzi la wɔ woɖo ato woƒe srɔ wɔ wo me gblɔ be o nye nya nu e me xe agbalẽ me be le me xe le agbalẽ me le ne etɔ kple nɔ nya da asi ɖe ŋutsu ɖe dzi be esrɔ woe le yi ne yi ɖe atsɔ ƒe ekpɔ ŋutsu ma abe e etɔ nene. Alo woƒe dzila nene, woƒe ƒome nene. Ekpɔ abe yeƒe ta. Ekpɔe abe eya koe ate ŋu aɖe gbe nɛ. Tae ewɔe mee ne nyɔnutsua na ye be yi ɖe esrɔ̃ velia ɖe ƒe yi nava ake nu. Be ne nyɔnutsua na ye be mlɔ fi na ye be o ɛ ɛ I know my right abe leke ŋgbe mía nyɔnuwo míewɔe be ɛ ɛ I know my right ɛ I can do this myself without man ɛ ɛ nye ne Ŋutsu ma nɔ eme la nyɔnu ma mele mele mía tɔgbuiwo ŋɔli o. Ne wonya ɖe wò ko ne nɔ kple tɔ nya kɔ nàtsu ko wokɔ nàtsu. Eke ne kpɔ woƒe esrɔ̃ abe woƒe nu sia nu ne wobe mlɔe ne mlɔe wobe fɔ ne fɔ. Tatsã la ɖokuibɔbɔ ele mía nyɔnuwo me ele mía nyɔnu mía mamamamawo me. Ke fie be ne míase gɔme egbea fie be e enusɔsrɔ̃ vivivo. Enusɔsrɔ̃ asrɔ̃ ame bubuwo ƒe dekɔnu.
Míva srɔ̃ e e e e Chinatɔ kple Indiatɔ ƒe. Indiatɔwo be e woƒe woƒe kɔnu woƒe nuwɔwɔ be kɔltsa. Míele kpɔ míele xlẽ eke mí mía ŋutɔ si míetsi la míeva míeva da le míabo dekɔnu alo míaƒe e nuɖe ke mía tɔgbuiwo wɔe míeva subɔsubɔ siwo va ge ɖe eme. Subɔsubɔ tsɛ va ge ɖe eme. Míeva kpɔ be oo Biblia be ẽ e ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka ne nènya de ne nènya ɖe srɔ̃ eve ko enye nu vɔ̃. Ekee e le Christian Society me la míe o e edze be nu vɔ̃e. Eke ta ne ta nyɔnu ɖeka tsɛ le sɔleme dem kple srɔ̃ ko le e sɔleme dem abe gbe lɔ tsãe mele si gbɔ o.

Ese eya. Mama hafi maɖe asi le ŋutiwò. Medi be nàɖo aɖaŋu ne ŋutsu yiwo ke wɔ woƒe didi kple woƒe nu yi ke le tame na wo ko nye be ŋutsu menye. Ele be maɖe nyɔnu ve, nyɔnu tɔ̃ le esime akɔta mele ame ma si o be wòaɖe srɔ̃ vɔ. Ɖo aɖaŋu na ame ma hafi míaɖe zɔ. A Ame ɖe ƒo ha be wòte le wia ewɔnɛ tsã. Ɛɛ, ne nènye ŋutsu, Ye kpɔ be e nyɔnu ɖaka ma de ne yio alo woƒe dɔ le nɔ le kuxi aɖe ta alo nane ta ne de be ya ɖe srɔ̃ eve alo nyɔnu eve ni nɔ xɔnu ne ya ede be na kpɔ be ye nye e edɔ sese wɔla ne nye edɔwɔla me nye na fɔ ko ayi ɖe ɖami da ƒe alo anɔ ƒe be ŋu nyɔnua ni yi ni va di vɛ ƒe ne ya ɖu alo ƒe ni va fi ɖe viɛ wɔdze be ŋutɔ ŋu nyɔntsɔ nyɔntsɔa la edɔwɔna ni nɔ asio mlɔ ƒe ni nɔ asio be na te akpɔ nyɔnu evelia dzi. Be dɔ Mawu wɔ woƒe viwo sia makpe fu wo, naneke mahiã wo aƒe nava ɖafɔ be yeava ɖe srɔ̃ eve. Menye esi gbɔ la, nyɔnuawo ava zu fukpela, woƒe viwo tsɛ woava zu fukpela. Ŋutifafa manɔ agbe mɔ naxa nu aku. Naxa nu aku. Eme nye míema Mawu ƒe kpekpeɖeŋu. Nenye be nya ye wogblɔ míele fia eɖe ɖe fu na wò susu ye di be yeabia biabia alo nane wò le edzi yim ɖe wò srɔ̃ɖeƒe, eye ke nèdi be yeaƒo nu tso eŋuti. Míaƒe kaƒodzesi yi ke Nàte ŋu aŋlɔ biabiawo koto dzi, eyae nye zero five zero three four four seven five five zero, zero five zero three four four seven five five zero. Emawoe nye míaƒe message, míaƒe message lines yiwo ke nàte ŋu akɔ wò biabiawo katã ato teƒe mawo katãe. Ke wò kpekpeɖeŋu ye nye be, ewɔ ge be wɔna nate ŋu ayi edzi na mí. Mele edzi yi ge nenye be sɔ miniti ewo wɔna ya nawu nua mí le amagbe, mí nu ƒo ge tso amagbe ŋuti, ale be míafɔ yi ke yɔ ge míale yi ke wòaƒo nu tso amagbe ŋuti na mía. Enu geɖewo meɖe ge tso amagbe yi ke woyɔ be dzogbalẽ alo etɔ ŋua be dzogbegbalẽ. Mí nu ƒo ge tso nu mawo katã ŋuti egbea. E, biabia yiwo ke le teƒe ya, e, xe, Mama eɖulawo sɔ ame ya le biabiam be ŋutsu wònye. Zi geɖe nenye be èdi be yeabia biabia aɖe ku ɖe wò kple srɔ̃wò ŋuti, ye srɔ̃wò migalé mia nɔewo gbɔ egbea, megayɔ wò ŋkɔ o kple teƒe yi ke nèva bia tso le vavam o. Ne ema ne mèkpɔ nyuie o agale masɔmasɔ hega va esrɔ̃ɖeƒee. Megayɔ wò ŋkɔ o. Teƒe yi ke bebia tsoa, megayɔe o. Ebe ye srɔ̃ nyɔnu ƒe le nuƒoƒo ma ko abe ye srɔ̃ nyɔnu ƒe ŋutsu wonye ebe ega le nuƒoƒo gbe sia gbe wo kple eh, wo s ne bo s a ate ŋu anye wo wo boyfriend yi wokpli wokpa alo alo esrɔ̃ yi ke wokpli wokpa ebe esia yɛ wokpli wonɔ nu ƒom le foni dzi yegblɔ kekeke wogbe ezã nenye be wòyɔa ekɔ fonua do goe ta eva wɔe be Masɔmasɔ va le yewo dome, ye mègalé ye srɔ̃ ƒe nu ɖum o, vɔ yewònye srɔ̃. Aɖaŋuɖoɖo kae le asiwò na ɖekakpui ma? Eɖe fu. Ee, míefɔ ɖe enu nyɔ ma. Enye biabia gbãtɔ ye mabia. Megblɔ be dɔdɔ gbɔ o. Meƒo nu tso dɔdɔ ŋuti o. Eɖo eŋu ʋã mɔ le ema. Mínyɔ nuwo kafi ne wokpla ame le mía kpa. ava ɖe ame bubu. Agatrɔ nɔ ame mawo yome tim mianɔ mia nɔewo yɔm anɔ nu ƒom le zã mee. Akpɔ be nane le ame xoxoa ŋu yi ke mekpɔ kpɔ tso ame yeye gbɔ o. Ye enu ye be míwo nyɔnuwo mí te die vevie nye ne menu nyɔm o. Ega hã le eme ye gake ega menye me me me mekpena akpa ma ŋuti tsã o. Eɖe li me ame yeye mete ŋu nu nyɔm o abe ame xoxoa nɔnɔ ye wɔe be ye nɔvinyɔnu ye gatrɔ gale ame xoxoa yɔm wogale nu ƒom. Evi ɖe le wo domea nenye be vi mele wo dome o ɖe ke nɔvinye nya nu nu ka ta Ame ma kpɔ be menyo ne ye, ye dzo le gbɔ, ye va le ame bubu gbɔ. Agatrɔ aganɔ ame ma yɔ ŋde wo toto fiɛ nyi le susu kata. Ɖe susu kata mi le teƒe ma va ge. Megbɔna, mi nam jaz minit ɖeka, one minit pɛpɛpɛ, megbɔna.

Alo, alo wògblɔe kɔa? Eyokoe, eyokoe mahee. Ke ame ya ƒe biabia hã nye be, ebe, eh, I'm still having sex with my ex. Ame ya hã be, still a, eh, ye srɔ̃a, fie be nyɔnu ye le nu ƒom. Ebe still ye kple yeƒe ex. Ye wogale dɔdɔm. Yenya be nu, enu gbagble wònye be I know it's a sin. Ebe yenya be nu vɔ̃ wònye. Gakea, Yehowa kpli yewo gale dɔdɔm kple susu be, ebe my husband doesn't, is not touching me well. Ebe ye srɔ̃a mete le ye lém nyuie o abe ale yi ke wòle ta. E, enya ma gblɔm ame ma le nya sese kpli toa? Menya se kple to tɔgbi. Ɛɛ, vivi le Nɔnɔme ƒe vivi alo seselelãme li gake dzodzro hã dzodzro li eye dzodzro vɔ̃ɖi tsɛ li. Ok.
Ne nèle srɔ̃ ne ne nye ŋutsu dzɔ da ɖe xɔ nu ya e woƒe esrɔ̃ alo esrɔ̃ xoxoa alo eƒe bɔyfrɛnd xoxoa hegale dzrowee eya kuku woyɔna be dzodzro vɔ̃ɖi. Nu kae kɔ na dzodzro vɔ̃ɖi mawo kɔ vɛ? Abe leke xe míanɔ hegblɔe do ŋgɔ be ɖewomahĩ esrɔ̃ mí gbɔ o le fifia la, enue ke xe wòdze be míkpɔ le gbɔdɔdɔ me la, mele kpɔ le esrɔ̃ ma, esrɔ̃ mí xe ɖe ɖe aƒe mee, mele kpɔ le egbɔ o. Alo esrɔ̃ ŋutɔ ye, nane le nyɔnua mee wòle didim tso ŋutsua gbɔe, ŋutsua mele kɔ nɛ o. Ta la, Ne eƒe esrɔ̃xɔxɔa he va le attention nɛ ke wòva kpɔ numakuku xe le esrɔ̃xɔxɔa la gbɔ la, aganɔ sisi anɔ afi ma yi. Ye yi ɖewo le menye ega ko alo ega alo egakpɔkpɔ alo nunɔamesi eya koe ɖi esrɔ̃. Lɔlɔ̃ kple attention, lɔlɔ̃ kple e. Emotional needs ɔ etsɛ yi wo nana esrɔ tsiɛ ɖe dzi. Ta nyɔnu yi ke me le nu ma ku kuxe kpɔ le srɔ gbɔ ya ɖewo mahi enya be yi srɔ kukua na tɔn a kpɔ nu ma kɔ a yi a tɔn kpɔ nu ma le gbɔ yi. Nyɔnuɔ me di be ne yewo kpe fu wo. Mí nyɔnu ɖe sia ɖe di be ya kpe fu wo. Nyɔnu na tɔ lɔ a kpe fu le naɖe mɛ a ka ɖe ya ma lɔ be ya kpe fu le emɔ ta nu le kpɔ le eƒe fɔma bɔɛfrɛn gbɔ alo eƒe ɛx wa eƒe ɛx hɔsband alo ex bɔɛfrɛn gbɔ yi. agatrɔ ayi woƒe dzoka xoxo, edza, edzoka xoxoe, Mesia ƒe ga bia dzo ta la, ate ŋu dzɔ. Ele gbɔgblɔm fia be susu yi ta yele nu ma wɔm nye be ye srɔ̃ mete nɔ eye lém nyuie abe aleke hafi wokplɔ nyɔtsu na dɔa. Woyi wa. Ɛhɛ, ke fia be ele be wòafie baba. Ele be wòafie ɖe. Eyi ke nye kple ye mínɔ chat ma, mebia be ɖe Esrɔa mekpɔ sign aɖeke o ebe aw two years ebe ƒe eve nye ya ebe ƒe eve nye ya yesrɔ mekpɔ sign aɖeke o yesusu ko nye be yele genuine vɔ ye ŋutɔ ye nya nyuie be nuvo wonye. Ne ŋutsua wu la gbɔgbɔ me ta ne fie ŋutsua ale wòdi be ŋutsua newɔ nɛ ne fie
Ame ya be is it wrong ebe nu ebe enu gbegble wònye be ne yina ɖe etu esrɔ̃ɖeƒea evi nanɔ asiwò hafi natsɔ yia eme nye nu gbegble wònye o ne vi le asiwò ye ŋutsua lé le wò dzi be yeaɖe wò ɖi nu kae wòle be nàwɔ ele be nàgblɔ ne ŋutsua. Ele be nàgblɔ ne ŋutsua tsɔ gbe ɖe dzi be o evi ɖeka le asinye Evi eve le asinye. Ne mi ame eve miabu na be leke miawɔ ɖeviae? Ɖevia ɖe anɔ mia gbɔ alo anɔ woƒe dzilawo gbɔa? Alo anɔ kpakple ame mi xe dzi vi la gbɔ? Ne gɔmesese li nae hafi miaɖe srɔ̃. Gɔmesese li nɔ anyi hafi miaɖe srɔ̃. Gbadagbe ma nya gblɔ na ame sia ame yi ke le mia kpɔm egbea. Eya tso Sitso, ebe yeƒe ŋkɔ nye Sitso. Ebe, ebe, Kristotɔ ɖee. Woate ŋu ali eƒe sea? Vɔsasa nu vɔ̃e wònyea? Medi be miaku ŋuti na mí. Ekpɔ be ne zi geɖe ne Christ, wobia kwesi aɖe, ye wòzu be Kristotɔwo ƒe kwesi wobiae, medina be míaɖo eŋuti kple quotation. Ɛɛ, ne yi ɖe Bible mea, yewodzi Yesu Kristoe. woli wo se nɛ. Elabe Bible be woƒe dekɔnue nye be woali wo se. Bible be woƒe se nye be nenye be wodzi evia le Betlehema, wònye ŋutsuvi gbãtɔ, menye be ŋutsuvi gbãtɔ amee ƒe vi gbãtɔ yi ke woadzi, nenye be wònye ŋutsua, ele be woagugluɛ kɔ yi, nenye be teƒe bubu wòle kura, ele be woagugluiɛ va wo de le esime wòxɔ ŋkeke enyi. Alebe woawɔ kɔnunu nɛ. Kɔnu nu yi ke wowɔna nɛ. Wotsɔ xevi yi ke woyɔna be ahɔnɛvi alo akpakpa ye wotsɔ wɔna nue. Medi be míayi ɖe Mark, eh, Luke, míayi ɖe Luke chapter 2, eh, verse 21 to 23. Enya yi gblɔ me la le 23 to 24, gake medi be míagbugblɔe ɖe megbe vi be ale mɔ nase egɔme. Ele Luke, alo, me Luke ye nye Luka. Ha, Luka ƒe agbalẽ ta eve. Aha kpukpui bla vɔ ɖekɛ. Mm, ne nye be atia xli ne mia. Egbɔgblɔ be maxlia. Eya atia xli ne mi. Luka ƒe agbalẽ ta eve kpukpui bla vɔ vɔ ɖekɛ. Esi ŋkeke enyia de be woatso aʋa na ɖevia la. Efia be lɔ be de kɔnu me wo hã nenye be ŋkeke enyi da ale be woatso aʋa na ɖevia. Mia mi wɔ ene, mi eve viwo mi wɔ ene. Wotsɔ ŋkɔ nɛ be Yesu. Ŋkɔ sia mawudɔla mawudɔla yɔ da ɖi be woatsɔ nɛ hafi wofɔ eƒe fu. Teƒe ma kura ƒoa Bible akpɔ be contradiction le teƒe ma. Ke miwo katã mi nɔ Bible xlem ma, mi se bo be Gabriel me nye Gabriel ye nye Mawu dɔla yike va Mary gba. Ye wova gblɔ nɛ be ebe ne edzi vi ŋkɔ ka woatsɔ ne viɔ? Ebe Ebenezer me nye Ebenezer wogblɔa? Ebenezer wògblɔ be ne wodzi vi mea, woatsɔ ŋkɔ nɛ be Ebenezer. Gake Bi, e, Luke gbɔgblɔ fiɛ be Yesu Kristo. Gake woyɛ yi dzi, yɛ dzi tso, e, verse 22. 22, Blavɔvɔ evelia, Esi ɣeyiɣi si wòle be woa, woakɔ wo, woakɔ wo ŋuti le Mose ƒe Sea nu la do ɖo edzi la, Wotsɔ Yesu yi ɖe Betlehem be yewoatsɔe aɖo aɖo Aƒetɔ la ŋkume. Ƒãa vevotɔ̃liae woŋlɔe ɖi le Aƒetɔ la ƒe sea me be, Atsu sia atsu si ŋu. Atsu sia atsu ye nye ŋutsu ɖesiaɖe. Si ŋu dɔnu la, woaɖoe ɖe Wòa, wòanye nu kɔkɔe na Aƒetɔ la. Efia be e, ŋutsu ɖe sia ɖe keke aʋu dɔ nu ne wo dzilawo kua, ele be woali wo se, be wòanye nu kɔkɔe ne e, dzilawo. La vɔvɔ̃ nɛlia be ale woyi Yerusalem be yewoasa vɔ Ɖo to na se nyanyuie wò woyi Yerusalem wò biam ka yewoasa vɔ. Woasa vɔ abe ale si Aƒetɔ la ƒe sea bia ene. Akpakpa eve alo ahɔnɛvi eve wotsɔna sa vɔ seae. Enyɔ, ewu nu.
Ɔ be mi ɖo babia ŋti na ɖi. Menye míwo le gblɔm o, menye nye le gblɔm o, Bible, menye Old Testament ye le gblɔm o, New Testament ye le gblɔm, Luke chapter two verse twenty three to twenty four. Egbɔgblɔm fifi lae be, abe ale yi ke esi egblɔe enea, nenye be wodzi vi wònye ŋutsu yi ke nye vi gbãtɔ ne dzilawo la, Ele be woali ɖevia ƒe se yi ke fia be wòanye ame kɔkɔe ne ƒomea wo. Ye wòyi edzi be, Ese lili mae wozã xevi yi ke woyɔna be akpakpa eve alo ahɔnɛvi eve. Ke geɖeme, geɖeme, menya be challenge ge ta woyɔe geɖeme mele mele to dzi.
Mía nɔvi le xe le. Bebia bia ma.
Ehe. Evosa alo e. Kɔnua wɔ nɛ ƒe wo yɛ ɖe e ebe Kristotɔ ye nyo. Ebe Kristotɔ ele be bie be ɖe yatu ali yeƒe sa alo ehe vɔsa sa. Ese lilie ɖe e nuka ŋkɔ me wo li na se na ese esie le abe ya Kristotɔ yi e wo yi ɖe se li ƒe yi enuka ŋkɔ dzi e e tsie dzi wo tatse ɖe alo. Nɔ be wo li se le ʋe ʋe mia ƒe dekɔnui wo yɔ amie ƒe se yi ke wo tsɔ va gbe ye me. abia nui wòdi kple nui medi o. Nuɖuɖu alɔ tɔgbi lia amegbetɔ meɖui o. Elã aɖewo lia ewò ate ŋu aɖui gake medze be nye maɖui o. Nuɖuɖu alɔ tɔgbi lia ele be naɖui. Enumɔwo nye se. Ese lilie nye numɔwo. Vɔ megbɔna. Joseph Gadri, nena mi te Ghana cedis. Mía nɔvi yi ke woyɔna be Doris eh, Adoto, Adotɔ, nena mi Adotɔ nena mi 20 cedis. Efo Christian, amegã tsɛ, te Ghana cedis. Míafo John

Ku tse kpɔ. Twenty, twenty one cedis. Meda akpe. Ele be wò hã nàkpe ɖe mía ŋuti le gaƒoƒoea me elabe mekpɔ be egbea míaƒe ganyawo ele anyigba paa. Eya ta ame aɖe neprove be wòadoe ɖe dzi. Two hundred Ghana cedis. Three hundred Ghana cedis. Egbea ne makpɔ be. Mawu nu se. Ɛhɛn, wu nu. Viɖe ko. Ɛɛ, ma, ma, ma, mana advice ɛɛ, ɛɛ, fonye ya be ɖee. Ɛhɛn, nyɔnu ye be bebia. Ok.
Ok, wobe woɖe nuwo katã ƒe mɔ na mí gake menye ɖe sia ɖee nye o. E, ɖewomahi e, evoa mí se xɔ yee. Mía enye kple ya alo mía mía wetɔwo le le le enu ketɔwo xe le emee. Míawo menye o. Ɖeko míenya be woyi ɖe sawɔ nɛ ƒe alo naɖe. Nu kawoe le eme? Eya ŋutɔ míkpɔe ɖa be ɖee le yewo Kristo subɔ yewo Kristo subɔ subɔ mɔnu mi xe yele. Ne mikɔ sɔ kpli be ɖe enyoa? Eya ŋutɔ mixlẽ Biblia megaxlẽ eh akpa ɖe viɖe viɖe ko ni xlẽ ni deme alo ni se advice tso eh sɔfowo eh eh wo wo sɔfowo gbɔ be enyoa aƒe ne ni yi ne ya ŋutɔ he kpe be enyo ne yi la. Gbedagbe ɖe wò biabia ŋuti zero five zero two four three four zero eight eight zero eight six ema nye nye ganyawo nye ganyawo le vevie nu gbee paa ta dze agbagba be nakpe ɖe ŋtinye egbea eh. Mama, eh, Mama Ɖagbe, medi be nàga mabie nya ye o. Ne mi ame eveawo katã miate ŋu aɖo eŋuti na mía? Ne ɖetugbui aɖe tso le ƒe blatɔ̃ gege ɖe ƒe blaene me alo to ƒe blaene ŋuti heyina, akpɔ be etsɔ wo kple ŋutsu yiwo zɔ sẽe wo kplii wokpa. Eva ɖo teƒe aɖe megakpɔ ŋutsu aɖeke ɖe ŋuti o. Eva ɖo teƒe aɖe akpɔ be wo kple ŋutsu yi woyi sẽe wogakpa. Ne enye dzila Le gaƒoƒo ma me ye viwo ma xɔ ƒe blatɔ̃ vɔ atɔ̃ ma, 35 years ye 45 years, ye mele esrɔ̃ ɖem o. Vɔnɔkɔakɔe wokplɔ ŋutsu ye gbe etsɔ akpɔ ke ya le gbea. Susu kawoe anɔ tame vam ne wò dzila mawo ye dzila ma ne wòɖo gaƒoƒo ma ma? Nu kae wòle be nàwɔ ne viwo ma? Yo tɔgbui, ɛɛ, mía egbe Nyɔnue tɔxe va ɖe. Enu geɖe míewɔ le ɖevi me si ke ele enu mele mía ŋuti fifiɛ. Ne míetsi gbɔ la, míekɔ xexe me ɖe ta. Míesusu be ne nɛ do nu sia nu hezɔ kple ŋutsuwo zã la, efia be asi le ŋuwò. Ne nenye nyɔnue ke hetia ŋutsu me, ah, eha yɔa emenyɔa? Awi le ɖe medo ɖe enye enye wo sia mie mie tia ŋutsu me mie kpɔ mia ɖo ƒue kɔkɔ kɔkɔ ɖe wu ŋutsu ke tɔ ƒete va mia mɔ me ebe ŋutsu wo tsɛ wo me de be nɔnɔ ye wɔ yewo ŋutsua yewo me si gbɔ aɖe na tɔ a pretend ava a use yewo a ɖe asi le ŋuwo ne ewɔe si gbɛ eva tsi nɛ nɔvia tsɛ. O nyɔnuvi ɖe ɖo dalo ele wɛlewɛle leke he wowɔ xe get o la ana tsi na nɔvia tse wofete wo wa nu zio vɔ evo ne nya tsi he nya ɖo o nya de le twenty five nya ɖo thirty nya ɖo thirty five nya kɔ yɛ ko ame ɖewo be asi ku le ŋu. Menye be ya tsi ko ŋutsuwo nɔ ame mɔ tɔgbe vɔ. Ŋutsu, Vɔvɔ, yes, it's maɖo fuma tsɛ, yes. maɖo fuma tsɛ. Elabena ewɔ ɖokuiwò tu wo hae be ŋutsuwo ŋu vɔ̃ nɛ. Mèbɔbɔ ɖokuiwò o. Míebe ŋugbe ɖome nya kpɔ lɔ, míebe wò matɔ nye amɛ ke ŋutsu na di lɔ, gake wole vɔvɔ̃ na wò. Yes. Ewɔ ɖokuiwò a, ado, ado nu gã, ado wig gã, azɔ kple ŋutsu Tsɔtsrɔ̃ ta la, wota go wui fɛ̃ nɛ be ame ya la. Tututu nye wò ame ya ɖe wò tutɔtɔa, ne kpɔ wò le wò vɔ̃m. Ele vɔvɔ̃ na wò, ele vɔvɔ̃m.
Elabe ɖɔ le ye, ele anyigba zɔm wòle ʋu me le ye. Efli vɔ ɖe maɣi ega la tso ye ŋu ye, evɔ ɖe maɣi nye sigbe ye o. Ele nu gã do, ŋutsua ele enu gãwo kɔ kro kɔ me le dɔ, ele sika nu ziwo do. Ele vɔvɔ̃ do na ŋutsua wɛ. Ekpɔ ɖe ku gã ɖe, ele fewu ɖe le ŋutsu ye ke tɔ ɖe maɣi Responsible mɛ ni ŋtɔ atɔ ŋva mɔdji akpɔ djiwoe eɖu fɛnwo nɔ ŋu ekpɔ wo ɖe anyigba. Ke ne nya tsi he nya ɖo enyi adze le srɔɖeɖe wu esrɔ ɖe yi mi ŋui amɖeke mega gbɔ eyome ti gbɔ. Ke ne ova nene ne ova nenema ɖe nukae wole be nyɔnɔ na wò afi eƒe srɔɖeɖe na anɔ bɔbɔe o le gaƒoƒo ma me nukae wole be nɔ wɔ efimɛ ele be nɔ wɔ bɔbɔ eɖokui. Djime tɔtrɔ ya le
dzimetɔtrɔe ele ŋutsu ya godo ya aɖe na va ava ge ɖe ava ge ɖe mɔ me tsa ne na ne na apruv woƒe agbalẽ be ok I can still change ne be natrɔ woƒe woƒe woƒe perception eh, about ŋutsue natrɔ ɖokui nabɔbɔ ɖokuiwo ɖe ŋutsu te woƒe nudodowo me nakɔkɔ de gbedodoɖa me ena nyo.

Meda akpe be míegbuglɔ va Daniel efo Daniel makpɔ sigbe makpɔ sigbe ten Ghana cedis Reuben efo Reuben suglu twenty cedis Bernard ŋgɔyiyi ten cedis Akakpo Simo tɔsu one cedi

Efia nye zia. Eeee wo hã ne kpe ɖe mía ŋuti. Iya mía do woe zɔ na va Pan Africa TV mía fo. Ƒeɖeku nèle mɔ dzi sia, mègaɖo to ɖokuiwò le TV-a me o.

Yoo, mezɔ ɖe mia ŋu. Meɖe ku to kuku ɖe ɖe ma. Megbe miawoe le dɔ dzi.
Yoo, meɖe ku to kuku ɖe ɖe ma. Edzo do le TV-a gbɔ sa, ele TV-a gbɔ ta mi mete nu ƒo ge ase ɖe. Yoo, mele mɔ dzi. Meɖe ku do ɖe TV-a gbɔ sa, meganɔ TV-a gbɔ, le ɖokuiwò sem le TV-a me. Yoo, medo le TV-a gbɔ. Papa meɖe ku gbã medi be mi na ne afie amagbewo mi. Ye amagbe gbãtɔ ŋti ke medi be miaƒo nu tsoea enye dzoŋgbale alo dzogbegbalẽ. Amagbe ya dɔ kae wòda na mí le wò asi me? Yoo, ɛɛ, dzogbalẽa, ewɔna edɔwo fũu. Ɛɛ, maƒo nu tso kpui aɖewo ko ŋuti. Ɛɛ, gbãa dzogbalẽa, nenye be ame aɖe, ɛɛ, fiva ƒu ɖem nɛ, fiva sesẽ ma ƒu ɖe na amea, wotuguna dzogbalẽa yiƒe amakpa. Ne ètui gui nàde dze me ale be nàtsoe nyuie ko ano. Ewɔ ge be fiva ma eɖuɖɔ ge le aɖuɖɔ me eye nàde ɖe le afɔdzi me hã. Megbɔna ke eɖe to kukuɖeɖe ma mishuio heps le tivie dzi mi amewo na kpɔ sia ama amatsia mishuie le tivie dzi nu papa meɖe ku yi dzi sia. Yoo, nenema ke dzoŋgbalẽ ma. Ne ame aɖe evi dzim ye wòbo yedzi be yeaɖo asi via dzi dzi vi sẽ gbɔ hafi agayi dzia? Yi ke nye family planning. Family planning a, dzoŋgbalẽ ma wodzi na yiƒe kuɔ, eku ma ewɔme etɔ̃ nàkli ne ne èklia keke ge ɖe ʋitɔ ɖe le eme. Ʋitɔ ma namiɔ me etɔ̃. Ne miɔ me etɔ̃ ewɔ ge be. Ewò ƒe vidzidzia ato te eƒe ɖeka. Vɔ hafi nàmi numawɔdɔ na wò, ele be nàno esi le anyi me hafi ami hafi wòata wò dɔ no. Yi ƒe dɔwɔƒe ƒe akpa aɖewoe nye ma. Eƒe ame ɖe ku, megbɔna to kukuɖeɖe me. Mí le nu srɔ̃m le teƒe ya. Eƒe kutsetse ye gblɔm nele be wole mimi ga mumuawo mina wosie wòƒua alo ɖe wotɔnɛ aleke wowɔ ga fia mi. Yo e kutsetsea ke nɔna dzia ne kutsetsea ƒua yi klẽ ge na la, ne eklẽa ebo gbãtɔ ɖe ge ebo velia, etɔ̃lia hã nɔna eme ɣie, ta etɔ̃lia ma mi ge na la.
Efia be etsi kokɔ ge na nui ko hafi be wò wò vidzidzi aɖo asi anyi ƒe ɖeka. Eye etsi kɔna kɔ ge anui. Kakaɖedzi le eti be e nenye be E, ame aɖe yi ke dzi vi eve ye wòbe yeatɔ te vi ale be emegbe yeava dzi akakaɖedzi li be alo yevo be garanti li be eƒe ɖeka megbe tututu anɔ wòbe yeayi ɖe vidzia ate anɔ bɔbɔe nɛ. Kakaɖedzi li heta nenye be wòbe yeanuia, ele be wòanɔ Shiro nyim hafi wòanui. Wòanɔ Macy's me hafi anui. Hafi anui.
Míeda akpe. Ke. Nenema ke, dzogbalẽ ma ke ne ame aɖe aha nom, mete ŋu dzudzɔm o. Àtã adzi dzogbalẽ ma ƒe ke kple woyɔna amatsi ɖe be dzogbenyikle ƒe ke. Ƒe wɔme eve ma nàkɔ de aha me wɔnome ŋkeke etɔ̃. Ne amea nui koa, ele be wòawɔ dzudzɔ ahanono. Wow wow eya nye natural nuyiwo ke fiem nèle mi gbãtɔe nye fever ye evelia nye míatsɔe be family planning ye etɔ̃lie nye ahanono.
nenemae. Eme kɔ, vɔa míaƒe ɣeyiɣi tsi tre le mía ŋuti, elabe amagbea, fefea, egbea, enuko, nyɔ míva wɔ kpata yi ke mímewɔ nui o ta. Ne Yehowa Mawu lɔ̃a, mígagbugbɔ gaxɔ o le ka dzi ale be nàyi ɖe dzi na mí akpe. Ok. Ok, mida akpe ɖe wò ɣeyiɣi ta. Just megbɔna, minam just one minute pɛpɛpɛ, metrɔ gbɔna. One minute, megbɔna. meda meda kpemanyagblɔ na be mietrɔ gbɔ va mía mía nɔ yi ke wɔna be mavis Vodugã 11 cedis ye nena mi efo Christian agbe ɖaŋu nena mi 20 cedis Lyon ame nakpɔ efo Lyon mese ŋkɔ didi mede akpe be ne va 21 cedis Foster be ivu eh, nena mi 50 Ghana cedis akpe Beta segbefia 20 cedis Daniel azie du awuku twenty cedis. David kɔ si eh, fiaha nyo hundred cedis aha ne, ne prove nye wrong egba. Chris gbedema kofi nana mi ten cedis ye ne make nye doji dɔjavu ten Ghana cedis. Mase gbetɔ ɖe teƒe ya ame yiwo katã nenye, nenye be eh, ɖo garae mi asi, asi me ka ŋkɔ, mese ŋkɔ anyi tsɔkɔ sra egba mele ŋkɔ. Mama ɣeyiɣi de. Aɖaŋuɖoɖo kae le asiwò ne srɔ̃ɖela eve wo hafi miadzo? Thirty seconds pɛ. Miwɔe nu ka be nye yiyi de? Ɛ eyi si tre le ŋuti. Ɛ. Aɖaŋu ye maɖo ne esrɔ̃ɖela evewo ko nye be lɔlɔ̃ ye ƒo nu ɖe sia ɖe ta la gbe ye ma. Enye be lɔlɔ̃ le srɔ̃ɖeƒe. Lɔlɔ̃ lia, meka ɖe be nu sia nua Anɔ bɔbɔe. anɔ bɔbɔe le srɔ̃ɖeƒea me. Mama yi dzi ewu nu ne mi kpata. Just twe- Yo, 10 ma- seconds. madɔ ŋusẽ e, mía e, mía srɔ̃ŋutsuwo be e, e, abe leke míanɔ gblɔe lɔlɔ̃, lɔlɔ̃ kple gɔmesese, eya koe wɔna dɔ le srɔ̃ɖeƒe ɖe sia ɖe. Eya koe wɔna dɔ le srɔ̃ɖeƒe ŋuti. Teƒe yewo se ɖe agbawo gbɔ ava yi dzi. Woƒe wɔna ya fifia li kɔ se ɖe e, ɣleti ɖe sia ɖe yi ke míebi ge la kɔ se ɖe susuetɔ le ɣleti ɖe sia ɖe me. Enye woƒe program. Eme nenyo na ame sia ame.